بەناوی خوای گەورە میهرەبان خوێندکارانی ئازیز سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ ئێستاش دەست دەکەین بە باسکردنی بەشی یەکەمی فیزیای پۆلی دوانزەی ئامادەیی کە بەشی یەکەمان باسی جوڵەی بەخول و یاسای کێشکردنی گشتیەکات کەواتە ناونیشانی بەشی یەکەممان باسی چیەکا؟ باسی جوڵەی بەخول و یاسای کێشکردنی گشتیە. کێشکردنی گشتی. کەواتە ئەمە ناونیشانی بەشی یەکەممانە. ئێمە بۆ ئەوەی لە جوڵەی بەخول دەست پێ بکەین یان لە جوڵەی بەخول تێبگەین بەعام پێویستەکە جوڵە بناسین. بە عام هەموو تەنەکانی دەوروبەرمان کاتێک ئەجوڵێن دوو جۆر جوڵە ئەکەن کەواتە جوڵە پۆلێن ئەکرێ بۆ چەند بەش پۆلێن ئەکرێ بۆ دوو بەش جوڵای بێتە دوو بەشەوە بەشێکیان تەنەکان لە کاتی جوڵەکەیادا جێەکەیان نەگۆڕن و پێیانەوترێت جوڵەی جێگۆڕ بەشێکیان تەنەکان تەنها لە جێی خۆیان ئەخولێنەوە واتە شوێنەکانیان ناگۆڕن پێیانوترێت جوڵەی چی جوڵەی بەخول هەرچی جووڵەی جێگۆڕیشە پۆلێنەکرێ بۆ دوو بەش. هەندێک لە تەنەکان کاتێ جێیەکەیان نەگۆڕن لەسەر ڕێڕەوێکی ڕاست جێکەیان نەگۆڕن پێیانەوترێ بەهێڵ یان ڕاست. هەندێکیان لە کاتی گۆڕینی شوێنەکەیانا لەسەر ڕێڕەوێکی بازنەیی جووڵە جێیەکەیان نەگۆڕن پێیانەوترێ بە سۆڕ یان بازنەی. کەواتە لەمەوە بۆمان دەرەکەوێ هەموو تەنەکانی دەوروبەرمان کاتێک ئەجوڵێن هەموو جوڵەکان پۆلێن ئەکرێن بۆ دوو بەش، بەشێکیان پێیان ئەوترێ جوڵەی جێگۆڕ، بەشێکیان پێیان ئەوترێ جوڵەی بەخول. هەرچی جوڵەی جێگۆڕیشە پۆلێن ئەبێ بۆ دوو بەش، بەشێکیان بە هێڵە، بە هێڵ واتە لەسەر ڕێڕەوێکی ڕاست شوێنەکان ئەگۆڕێ، بەشێکیان لەسەر ڕێڕەوێکی بازنەیی کە پێی ئەوترێ بەسوڕ. بۆ ئەوەی لەمانە تێ بگەین پێناسەی هەر یەکەیان ئەکەین. دێین باسی جوڵەی جێگۆڕی بە هێڵ ئەکەین. با بزانین جوڵەی جێگۆڕی بەهێڵ چییە؟ جووڵەی جێگۆڕی بەهێڵ جووڵەی تەنێکە لەسەر ڕێڕەوێکی ڕاست کە شوێنەکە یەگۆڕێک کەواتە جووڵەی جێگۆڕی تەنێکە لەسەر ڕێڕەوێکی چی لەسەر ڕێڕەوی ڕاست لەسەر ڕێڕەوی ڕاست بۆ نمونە ئەگەر ئەمە سیارەیەک بێت ئەم سیارەیە کاتێک لە خاڵی ئەلیفەوە ئەچێتە خاڵی با، ئەم تەنە جووڵاوە کە لە خاڵی ئەلیفەوە ئەچێتە خاڵی با، سەیرەکەن جێیەکەی گۆڕاوە یان نەگۆڕاوە؟ جێیەکەی گۆڕاوە. وادەم ڕێڕەوی گۆڕینی شوێنەکەی لەسەر ڕێڕەوێکی ڕاستە، کەواتە بەم جووڵەیە ئەوترێ جووڵەی جێگۆڕی بە هێڵ. جووڵەیەکی ترمان هەیە پێوترێ جووڵەی جێگۆڕی بە سووڕ. با بزانین جووڵەی جێگۆڕی بە سووڕ چییە؟ جووڵەی جێگۆڕی بە سۆڕ، بە سۆڕ، جووڵەی تەنێکە. جووڵەی تەنێکە لەسەر ڕێڕەوێکی چی؟ لەسەر ڕێڕەوی بازنەیی. لەسەر ڕێڕەوی بازنەیی بە دەوری خاڵێکی جێگیردا. بە دەوری خاڵێکی چییە؟ خاڵێکی جێگیر بە ئاڕاستەی دیاریکراو. بە ئاراستەی دیاری کراو وەکو چی؟ وەکو سوڕانەوەی زەوی بە دەوری خۆرا یان سوڕانەوەی ئیلیتۆنەکان بە دەوری ناوکە ئەگەر هاتوو ئەمە خۆر بێت ئەمە زەویە لە ڕێڕەوێکی شێوە هێلکەیە بە دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە ئەمە زەویە. زەوی کاتێک لە ڕێڕەوە بازنەیەکەی ئاجۆڵێ، کاتێک لێرەوە دێتە ئێرە شوێنەکەی ئەگۆڕێ، بەڵام ڕێڕەوی گۆڕینی شوێنەکەی چیە؟ بازنەییە، بۆیە بەم جوڵە ئەوترێ جوڵەی جێگۆڕی بەسوڕ. کەواتە لەمەوە بۆمان دەرەکەوێ جوڵەی جێگۆڕ ئەبێت دوو بەشەوە، بەشێکیان جوڵەی جێگۆڕی بەهێڵە، بەشێکیان جوڵەی جێگۆڕی بەسوڕە. هەر کاتێک تەنەکان لەسەر ڕێڕەوێکی ڕاست شوێنەکانیان گۆڕا، ئەمە جوڵەی جێگۆڕی بەهێڵە، بەڵام هەر کاتێک تەنەکان لەسەر ڕێڕەوێکی بازنەیی شوێنەکانیان گۆڕا، ئەمە جوڵەی جێگۆڕی بە سووڕە. جوڵەیەکی ترمان هەیە پێوترێ جوڵەی بە خول. پێوترێ چی؟ پێوترێ جوڵەی بە خول. جوڵەی بە خول جوڵەی تەنێکە. جووڵەی تەنێکە بە دەوری چییە؟ بە دەوری تەوەرەیەکی دیاریکراودا، بە دەوری تەوەرەیەکی دیاری کراو وەکو چەلقوفەلقی شاری یاری ئەگەر ئەمە چەلقوفەلقێکی شاری یاری بێت ئەم چەلقوفەلقە کاتێک لە ڕێڕەوێکی بازنەیدا دەجوڵێتەوە ئەمە ئەو کورسیانەیە کە بە چەلقوفەلقەی شاری یاریەوەیە ئاگات لێم بێ ئەم چەلق و فەلەقە کاتێک بە دەوری خۆیا ئەخولێتەوە شوێنەکەی ناگۆڕێ بۆیە بەم تەنە ئەوترێ جوڵەی بەخول تەنها بە دەوری تەوەرەکەی خۆیا ئەخولێتەوە کەواتە ئەگەر تەنەکان لە کاتی جوڵەکەیاندا شوێنەکانیان نەگۆڕا تەنها بە دەوری خۆیا خولایەوە، ئەمە بەو جوڵە ئەوترێت جوڵەی بەخول، بەڵام ئەگەر تەنەکان شوێنەکانیان گۆڕا ئەوە جوڵەی جێگۆڕە، لەسەر ڕێڕەوێکی ڕاست بوو جوڵەی جێگۆڕی بەهێڵە، بەڵام ئەگەر لەسەر ڕێڕەوێکی بازنەیی بوو ئەوە جوڵەی جێگۆڕی بەسووڕە. سەیری ئەم تەنەکە. ئێمە کاتێک باسی جوڵەی بەخول ئەکەین هەموو ئەم چەلق و فەلەقە جوڵەی بەخول ئەکا بەڵام ئەگەر خاڵێک لە خاڵەکانی سەر تەنەکە وەربگرین بۆ نموونە ئەگەر ئەم کورسیە وەربگرین یان ئەم کورسیە یان ئەم کورسیە هەموو چەلق و فەلەقەکە جوڵەی بەخول ئەکا بەڵام هەر خاڵێک لە خاڵەکانی سەر تەنەکە بە دەوری چەقەکە یا جوڵەی چی ئەکەن جوڵەی بەسوڕ ئەکەن کەواتە لێرەوە دێین تێبینیەک ئەنووسین ئەڵێن کاتێک تەنەکان کاتێک تەنەکان جووڵەی بە خول دەکەن جووڵەی بە خول دەکەن هەر خاڵێک هەر خاڵێک لە خاڵەکانی سەر تەنەکە سەر تەنەکە جووڵەی چیەکە جووڵەی بە سوور دەکات کەواتە هەموو تەنەکە جوڵەی بە خولەکە بەڵام ئەگەر خاڵێکیان وەربگرین جوڵەی چیەکە جوڵەی بە سۆرەکە بۆیە دەتوانین بڵین بۆیە دەتوانین بڵێن جوڵەی بە سۆر جوڵەی بە سۆر بارێکی تایبەتی بارێکی تایبەتی جووڵەی چییە؟ جووڵەی بەخولە. بارێکی تایبەتی جووڵەی چییە؟ جووڵەی بەخولە. ئەم تێبینییە ئاگات لێم بێ، ئەگەری هەیە لە وزاری ئەمە بێتەوە. ئەمەت بە بیر بێ وتمان لە سەرەتاوە، کاتێک تەنێک جووڵەی بەخولەکە، هەموو ئەم چەلق و فەلقە جووڵەی بەخولەکە، بەڵام هەر خاڵێک لە خاڵەکانی تەنەکە جووڵەی بەسووڕەکەن. واتە کورسییەکان جووڵەی بەسووڕەکەن بە جیا، بەڵام هەموو تەنەکە جووڵەی چییەکە؟ جووڵەی بەخولەکە. لێرەوە دێین ئێمە ئەچینە ناو جوڵەی بەخولەوە. تۆ خوێندکاری ئازیز لە پۆلی یانزەیە هەندێ هێندە فیزیایت خوێند واتە لە جوڵەی بەهێڵدا کە لە پۆلی یانزە خوێندت سێ شتت خوێند ئێمە ئەو سێ هێندە فیزیایە ئەگۆڕین بۆ جوڵەی بەخول کە لە پۆلی دوانزەیە ئەخوێنین یەکەم شت کە بە ڕێزت فێری بووی لە پۆلی یانزەیە شتێکت هەبوو ناوت نا لادان، ئەم لادانە ڕەمزی دەلتا ئێکس هەبوو، بەڵام تەنەکان کاتێک جوڵەی بە خولەکەن لە ڕێڕەوێکی بازنەییا جوڵەی بە خولەکەن، هەرچی لادانە لە جوڵەی بە هێڵە کە پۆلی یانزە خوێندت ئەگۆڕێ بۆ گۆشە لادان لە جوڵەی بە خولە کە ڕەمزەکەی دەلتا سێتایە. لە ڕێگەی لادان و شتێکت تر دۆزیەوە ناوت نا خێرایی کە ڕەمزەکەی ڤی بوو کە لە پۆلی یانزە خوێندت بەڵام تەنەکان کاتێک جوڵەی بە خولەکەن لە ڕێڕەوێکی بازنەیە ئەخولێنەوە پێ هەرچی خێراییە ئەبێتە گۆشە خێرایی کە ڕەمزەکەی لە ڤیەوە بێتە دەبلی کەڕم ئەمە ئۆمێگایە سێیەم، لە ڕێگەی خێرایی شتێکت دۆزیەوە ناوت نا تاودان، کە ڕەمزی ئەی بوو، بەڵام لێرە تەنەکان وادان بە گۆشە ئەخولێنەوە، تاودان ئەبێتە چی ئەبێتە گۆشە تاودان، کە ڕەمزەکەی ئەلفایە. کەواتە ئەو سێ هێندە فیزیاییەی کە تۆ لە پۆلی یانزە خوێندت، هەرچی لادانە کە ڕەمزەکەی دەلتا ئێکسە، خێرایی کە ڕەمزەکەی ڤیە، تاودان کە ڕەمزەکەی ئەیە ئەیگۆڕین بۆ جوڵەی بە خول لە پۆلی دوانزە، لادان ئەبێتە گۆشە لادان، دەلتا ئێکس ئەبێتە دەلتا سێتا، خێرایی کە ڤییە ئەبێتە گۆشە خێرایی کە ئۆمێگایە، تاودان کە ئەیە ئەبێتە گۆشە تاودان کە ئەلفایە. ئێمە یەکەم شت کە ئەیخوێنین شتێکە بە ناوی گۆشە لادان کەواتە ئەچینە سەر یەکەم هێندە فیزایی کە لە پۆلی دوانزای خوێنین شتێکە بە ناوی گۆشە لادان ئەمە گۆشە لادان بۆ ئەوەی لە گۆشە لادان تێ بگەن کە ڕەمزەکەی دەلتاسێتایە پێویستەکە پێناسەیکەن گۆشە لادان ئاڵین گۆشەی تەنێکە ئەها ئاگات لێم بێ گۆشەی تەنێکە یان خاڵێکە یان چییە یان خاڵەکە بە دەوری چییە بە دەوری تەوەرەیەکی جێگیر بە دەوری تەوەرەیەکی جێگیر بە ئاراستەیەکی چی بە ئاراستەیەکی دیاری کراو کەواتە یەکەم بڕە فیزیایی کە ئێمە لە پۆلی دوانزە لە بەش یەکای خوێنین شتێکە ناوی گۆشەلادانە کە ڕەمزەکەی دەلتاسێتایە ئەم گۆشەلادانە پێناسەیەکەم ئەڵێم گۆشەی تەنێکە یان خاڵێکە بە دەوری تەوەرەیەکی جێگیر بە ئاڕاستەیەکی دیاریکراو. با بێین ئەمە بە وێنە ڕوون بکەینەوە. ئەگەر ئەمە ڕێڕەوێکی بازنەیی بێت، ئەمە ڕێڕەوێکی بازنەییە. ئاگات لێم بێ دوا نەکەوی. هەموو ڕێڕەوێکی بازنەیی چی هەیە؟ نیوەتیرەی هەیە. چەقی ڕێڕەوە بازنەییەکە بۆ تەوەرەی ڕێڕەو بازنەیەکە پێ وترێ ئاڕ، ئەم ئاڕە یەعنی نیوەتیرەی ڕێڕەو بازنەییەکە. ئەگەر هاتوو تەنێک. لەم خاڵەوە وا دانەم ئەمە خاڵی ئەیە، ئەچێتە ئەم خاڵە کە وا دانەم خاڵی بیە. سەیرکە خوێندکاری ئازیز. کاتێ تەنەکە لە خاڵی ئەیەوە ئەچێتە خاڵی بی لەسەر چێوە شینەکە دوورییەک ئەبڕێ پێوترێ دووری کەوانەیی کە ڕەمزەکەی دەلتا ئێسە لەمە بۆمان دەرەکەوێ کاتێک ئەم تەنە لێرەوە چێتە ئێرە گۆشەیەکی بۆ دروست کردووین کە ڕەمزی گۆشەکەمان چییە دەلتا سێتایە کەواتە ئەم دەلتا سێتایە پەیدا دەبێت لە ئەنجامی ئەو دوورێکەوانەی کە چەنەکە لە خاڵی ئەیەوە ئەچێتە خاڵی بی بە دابەشکردنی دەلتا ئێس بە سەر ئاڕا دەلتا سێتامان بۆ دروستەکا کە ڕەمزی گۆشە لادان کەواتە لێرەوە دەلتا سێتا ئەکاتە، دەلتا ئێس دابەشی چی؟ دابەشی ئاڕ کە نیوە تیرەیە. ئەمە یاسای دۆزینەوەی چییە؟ یاسای دۆزینەوەی گۆشە لادان. بۆ ئەوەی لەم ڕەمزانە تێبگەین پێویستە کە بیناسین. هەرچی دەلتا سێتایە ڕەمزی چییە؟ ڕەمزی گۆشە لادانە. بە یەکەیەک ئەپێورێ پێی وترێ ڕاد یان ڕادیەن. هەرچی دەلتا ئێسا ڕەمزی دووری کەوانەیی یان درێژی کەوانەیی یان درێژی چی؟ درێژی کەوانەیی کە یەکەکەی مەترە. هەرچی ئاڕا پێی ئەوترێ نیوەتیرەی ڕێڕەوەکە کە دیسانەوە هەر بە چێ پێورێ؟ بە مەترە پێورێ. کەواتە لەمەو بۆمان دەرەکەوە سەیری وێنەکە کە خوێندکاری ئازیز ئەڵین وتومانە گۆشەی تەنێکە یان خاڵێکە کەواتە گۆشەی ئەم تەنەیە کە لە خاڵی ئەیەوە چێتە خاڵی چی ئەچێتە خاڵی بی سەیرەکەین لەسەر چێوە شینەکە دوورێکی بڕیوە ڕەمزی دوورەکە ناومان ناوە دەلتا ئێکس دەلتا ئێس ئەف و بە دابەشکردنی ئەم دەلتا ئێسە بەسەر نیوە تیرەکەیا شتێکمان بۆ دروست ئەکا پێوترێ گۆشە لادان کە ئەتوانین بەم یاسا بیدۆزینەوە گۆشە لادان ئەکاتە دەلتا سێتا ئەکاتە دەلتا ئێس دابەشی ئار ئەگەر لە یاساکەوە تێبینی بکەیت دەلتا ئێس بە مەترە پێورێت ئا ڕیش بە مەترە پێورێت مەتر و مەتر بە یەکەوە ڕۆن دەلتا سێتا هیچ یەکەیەکی بۆ نامێنێتەوە بەڵام زاناکان کۆمەڵێ چمک و کۆمەڵێ زاراوەیان بۆ دەلتا سێتا داناوە بۆ ئەوەی بیناسینەوە چونکە لە فیزیایە هیچ ژمارەیەک بە بێ یەکە نابێ کەواتە دێینە سەر یەکەکانی گۆشە لادان کەواتە با بزانین گۆشە لادان بە چەند یەکە ئەپێورێ باسی یەکەکانی چیەکەین یەکەکانی گۆشە لادان دەکەین وتمان ڕەمزی گۆشە لادان چییە دەلتا سێتا سەیریکە بۆ ئەوەی بە جوانی ئەمە فێربی یەکەم یەکە کە گۆشەلادان پێ پێوەیە شتێکە پێی ئەوترێ ڕادیەن کە کورکراوەکەی ڕادە بە ئینگلیزی دوام یەکە کە گۆشەلادانی پێ پێورێ کە دەلتا سێتایە خولە کە کورکراوەکەی پێ ئەوترێ ڕیف بە ئینگلیزی سێەم یەکە پلەیە کە پێی ئەوترێ دیگری یان دیگ، ئەم سێ یەکە هەرسێکیان یەکەی گۆشە لادان واتە دەلتا سێتا، ئەکرێ بە ڕادیەن بپێورێت، ئەکرێ بە خول بپێورێت، ئەکرێ بە پلەش بپێورێت بەڵام هەمیشە لە پرسیارە ئاگات لێم بێ هەمیشە لە پرسیاردا دەبێت گۆشە لادان بە چی بێت؟ دەبێت گۆشە لادان بە ڕادیەن بێت واتە ئەبێ بە چی بێت ئەبێ بە ڕاد یان بە ڕادێن بێ باش واتە لێرەوە ئێمە فێربووین کە گۆشە لادان بە ڕادیەن و بە خول و بە پلا پێورێت ئەبێت هەمیشە بە ڕادیەن بێت ئەگبێ یاسامانە بێ خول چۆن بگۆڕین بۆ ڕادێن وە پلە چۆن بگۆڕین بۆ ڕادیان. کەواتە دێین ئەگەر لە پرسیارە دلتا سێتای بە خول پێداین ئەبێ هەمیشە بیگۆڕین بۆ چی بۆ ڕادیان ئەی ئەگەر پلەی پێداین ئەبێ هەمیشە بیگۆڕین بۆ چی بۆ ڕادیان کەواتە یاسامان هەیە یەکەم یاسا چۆن خول بگۆڕن بۆ ڕادیان کەواتە گۆڕینی ئاگات لێم بێ گۆڕینی خول وتمان خول یەعنی ڕیڤ بۆچی بۆ ڕات کەواتە چۆن ئەگەر لە پرسیارە گۆشە لادانەکەم بە خول پێی دام کە ڕیڤە چۆن بیگۆڕم بۆ ڕادیەن بەم یاسا هەمیشە دەلتا سێتا بە ڕات ئەکاتە دوو پای زەڕبی دەلتا سێتا بە ڕیڤ ئەم یاسا چیمان بۆ گۆڕێ بۆچی ئەم یاسا ڕیڤمان بۆ گۆڕێ بۆ ڕەح. کەواتە گەر لە پرسیارە دەلتا سێتاکە کە گۆشە لادانە بە خول پێی داین هەمیشە بێ بیگۆڕن بۆ ڕاد زەربی چەند پایە کەین دوو پای. ئاگات لێم بێ ئە ئەمە لێ تێک نەچێ پای هەمیشە نرخەکەی سێ و پۆینت چەنە نرخەکەی سێ و پۆینت چواردەیە کەواتە ئەم یاسا گۆڕینی خولە کە ڕیڤە بۆ چی؟ گۆڕینی خولە بۆ ڕات. ئەتوانین بە پێچەوانەیشەوەمە بدۆزینەوە یاسای دووەممان چۆن ڕات بگۆڕین بۆچی بۆ ڕیف کەواتە گۆڕینی گۆڕینی ڕیف کە وتمان گۆڕینی ڕاد بۆچی بۆ ڕیف واتا چۆن ڕادیەن بگۆڕم بۆ خول سەیری ئەمە ئەگەر لێرە و من دەلتا سێتا بە ڕیف دەرکەم ئەوەی لەگەڵ نەزانرا بێچێتە ژێرەی کەرکەواتە دوو پایەکە چێتە کوێ ژێر کرد دەلتا سێتاکەش بەڕا دەچێتە کوێ چێتە سەر کرد سەری کردەکە کەواتە ئەم یاسایە چیمان بۆ گۆڕێ بۆچی ڕادمان بۆ گۆڕێ بۆ ڕیف ئەگەر ویستمان لە پرسیارە ڕات بگۆڕین بۆ ڕیڤ زەڕبی چەند پایەکەم ئەمەمان دابەشی دوو پایەکەم بەڵام ئەگەر ویستم ڕیڤ بگۆڕم بۆ ڕات زەڕبی چەند پایەکەم زەڕبی دوو پایەکەم کەواتە لەمە بۆمان دەرەکەوێ ئەگەر ڕیڤ بگۆڕین بۆ ڕات زەڕبی دوو پایەکەم ئەی ئەگەر ڕات بگۆڕم بۆ ڕیفکە خولە دابەشی دوو پایەکەم ئێستا دێم چۆن پلە بگۆڕم بۆ ڕادیان کەواتە یاسای سێیەممان باسی گۆڕینی چی ئەکەم بۆچی گۆڕینی پلە پلە وتمان یانی چی یانی دیگری بۆچی بۆ ڕادیەن کە کورکراوەکە وتمان چییە ڕادە بە دوو یاسا ئەتوانم هەمیشە دەلتا سێتا بە ڕاد یەکسان بە پای لەسەر سەد و هەشتا دەلتا سێتا بە دیگری. کەواتە ئەتوانم بەم یاسا چی بگۆڕم بۆ چی؟ ئەتوانیم دیگری کەپلەی بیگۆڕم بۆ چی؟ بیگۆڕم بۆ راد. دێم کەڕەتی چەنێکەم کەڕەتی پای لەسەر سەد و هەشتا یەکەم، ئاگات لێم بێ وتمان پای هەمیشە چەنە؟ سێ و پۆینت چواردەیە. ئەتوانم بە یاسایەکی تری سەریعیش حەلی کەم. هەمیشە. کە ئەمەیان زۆر ئاسانترە ئەڵێم دەلتا سێتا بە ڕات ئەکاتە دەلتا سێتا بە دیگری دابەشی پەنجا و حەوت و پۆینت سێ کەواتە ئەم دوو یاسا چیمان بۆ گۆڕێ بۆچی دیگریمان بۆ گۆڕێ بۆ ڕادیان ئەمە لە کۆ هاتووە پایەکەمان سێ و پۆینت چواردەیە بەسەر سێ و پۆینت چواردە ئەکاتە یەک ئەی سەد و هەشتا بەسەر سێ و پۆینت چواردە ئەکاتە پەنجا و حەوت و پۆینت سێ یەک کەڕەتی دەلتا سێتا بە دیگری هەل دەلتا سێتا بە دیگری سەد و هەشتا کەشتمان دابەشی سێ و پۆینت چواردەمان کردووە کردێتە پەنجا و حەوت و پۆینت سێ ئەتوانم ڕادیش بگۆڕم بۆ دیگری کەواتە چوارەم یاسا لە گۆڕینی یەکەکانە گۆڕینی چییە بۆچی؟ گۆڕینی ڕادە بۆ چی؟ بۆ دیگری. واتە چۆن ڕاد بگۆڕم بۆ دیگری؟ بەپێی ئەم یاسایە دوولا و دوونێوەندێکەم هەمیشە دەلتا سێتا بە دیگری ئەکاتە دەلتا سێتا بە ڕاد زەڕبی پەنجا و حەوت و پۆین چەنێکەم زەڕبی پەنجا و حەوت و پۆین سێ. کەواتە ئەو چوار یاسایەی کە وەرمان گرتووە، هەمیشە ئەگەر ویستم خول بگۆڕم بۆ ڕادیان، زەڕبی دوو پایەکەم، ویستم ڕادیان بگۆڕم بۆ خول، دابەشی دوو پایەکەم، ئەگەر ویستم ڕادیان یان دیگری بگۆڕم بۆ ڕادیان، زەڕبی پای لەسەر سەوەشتایەکەم یان دابەشی پەنجا و حەوت و پۆینت سێیەکەم. بەڵام ئەگەر ویستم ڕادیەن بگۆڕم بۆ دیگری ئەوە کەڕەتی چەند یەکەم کەڕەتی پ حوت و پۆین سێ یەکەم باش ئێمە یاسایەکی ترمانەیە چۆن پلە بگۆڕم بۆ خول چۆن خول بگۆڕم بۆ پلە کەواتە یاسای پێنجەممان چۆنەتی گۆڕینی پلەیە بۆ خول خول بۆ پلە کەواتە گۆڕینی خول گۆڕینی خول وتمان خول یانی ڕیف بۆ دیگری واتە بۆ پلە باش هەمیشە بەم یاسایە هەمیشە دەلتا سێتا بە دیگری ئەکاتە دەلتا سێتا بە ڕیف زەڕبی سێ سەد و شەست پلە یەکەم ئەگەر لە پرسیاردا گۆشەکەی بە دیگری لێمان داوە کرد خۆمان خولمان هەبوو. چۆن ئەم خولە کەڕیڤە بیگۆڕم بۆ دیگری؟ کەڕەتی چەنێکم؟ کەڕەتی سێ سەد و شەست پلەیەکم چونکە خولێکی تەواو کە هەموو گۆشەکانی بازنەیەک خولێکی تەواو ئەکاتە چەند پلە؟ ئەکاتە سێ سەد و شەست پلە. لێرەشەوە ئەتوانم دیگریش بگۆڕم بۆ چی؟ بۆ خول. کەواتە یاسای شەشەممان گۆڕینی. گۆڕینی پلە وتمان یانی دیگری بۆچی بۆ ڕیڤ ڕیڤ وتمان یانی چی یانی خول لێرەوە گەر من بمەوێت دەلتا سێتا بە ڕیڤ دەربکەم هەمیشا کاتێ دەلتا سێتا بەچی بە دیگری دابەشی چەنێ دابەشی سێسە و شاست پلە. کەواتە بە کورتی ئەگەر من لە ماوەی دەقیقەیەکا کات لێم بێ پوختەی یەکەکانی گۆشە لادانت بۆ باس کەم وتمان یەکەکانی گۆشە لادان بە سێ یەکا پێورێ، بە ڕادێنە پێورێ، بە خولە پێورێ، بە پلە کە ڕاد و ڕیڤ و دیگریە. هەمیشە لە پرسیارا لێ تێک نەچێ یەکەی گۆشە لادان ئەبێ بە چی بێت؟ ئەبێ بە ڕاد بێت. ئەگەر لە پرسیارە خولی دا پێمان چۆن بیگۆڕین بۆ ڕاد زەڕبی دوو پایەکەین پای هەمیشە سێ و پۆین چواردەیە ئایە گەر ڕادی دا پێمان چۆن بیگۆڕین بۆ ڕیڤ دابەشی چەند پایەکەین دوو پای ئەم پایە هەمیشە سێ و پۆین چواردەیە ئەگەر پلەمان نەبوو چۆن بیگۆڕین بۆ ڕاد؟ گۆڕینی پلە کەدیگریە بۆ ڕاد زەڕبی پای لەسەر سەوەشتا یەکەین یان ڕاستەوخۆ توانم هەمیشە بڵێم دەلتا سیەتا بە ڕاد ئەکاتە دەلتا سیەتا بە دیگری دابەشی چەنیە دابەشی پەنجا و حەوت و پۆین سێ باش ئەمە خول و پلەمان گۆڕی بۆ ڕادیەن ئێستا دێین چۆن خول بگۆڕین بۆ پلە چۆن پلە بگۆڕین بۆ خول؟ ئەگەر ویستمان خول بگۆڕین بۆ دیگری واتە ڕیڤ بگۆڕین بۆ دیگری هەمیشە دەلتا سێتا بە دیگری ئەکاتە دەلتا سێتا بە ڕیڤ زەڕبی چەند یەکەین سێ سەد و شەست پلە و گۆڕینی دیگری بۆ ڕیڤیش دابەشی سێ سەد و شەست پلە یەکەین کەواتە ئەمەی کە باسمان کرد یەکەکانی چی بوو؟ یەکەکانی گۆشە لادان بوو کە ئەساسیەتێکی گرنگە بۆ ئەوەی لە فیزیای پۆلی دوانزە لە بەشی یەکەم بە تەواوەتی تێ بگەین. باش ئێمە لە قۆناغەکانی پێشووترا کە لە پۆلی دە و یانزەیە، ئەزانین پلە چییە، ئەزانین خول چییە، بەڵام ئەوەی تازەیە بۆ ئێمە لە پۆلی دوانزەیە فێری ئەبین و قسە و باس و خواسی لەسەر ئەکەین، شتێکە بە ناوی ڕادیەنەوە. کەواتە با پێناسەی ڕادیەن بکەین، با بزانین ڕادیەن چییە. پێناسەی ئەکەین ئاگات لێم بێ با بزانین ڕادیەن چییە، وتمان کورتکراوەکەی ڕادە. ڕادیەن چەقە گۆشەیەکە. ئەها پێناسەیەکەم. سەیری من کە ئاگات لێم بێ دوا نەکەوی ئەڵم ڕادیۆم چییە چەقە گۆشەیەەکە چەقە گۆشەیەکە کە درێژی کەوانەیەەکەی درێژی کەوانەیی یەکسانە بێ بەچی یەکسان دەبێت بە نیوە تیرەکەی کەواتە هەر کاتێک درێژیی کەوانەی کە ڕەمزەکەی دەلتا ئێس بوو ئێستە بە وێنە ڕوونێکەمەوە یەکسان بوو بە نیوە تیرەکەی، ئەوەی یەک ڕاد دەرەچێ بەو یەک ڕادە ئەوترێ چی؟ ئەوترێ چەقەگۆشە. سەیری ئەمە بکە با بزانین ئەو پێناسەی کە کردم بیکەینێ وێنە. ئەگەر ئەمە ڕێڕەوێکی بازنەیی بێت. ئەم ڕێڕەوە بازنەییە وامان دانا وتمان هەمیشە لە چەقی ڕێڕەوەکە بۆ تەوەرەکەی ڕەمزی چیمان بۆ دانا ڕەمزی ئار وا دانین ئەگەر ئەم چەنە لەم خاڵەوە بچێتە ئەم خاڵە لەسەر چێوەکەی دوورێکی کەوانەی ئەبڕێ ڕەمزی چیمان بۆ دانا ڕەمزی دەلتا ئێس لە کاتی ئەم جوڵەیشا شتێکمان بۆ دروستەکا ناوی دەلتا سێتایە ئاگات لە پێناسەکە بێ سەیری کە ئەگەر ئاڕەکەمان وا دانێین پێنج مەتر بێت ئەگەر دەلتا ئێسەکەشمان هەر چەند مەتر بێت هەر پێنج مەتر بێت واتا درێژی کەوانەی کە دەلتا ئێسە یەکسان بێ بە ئاڕەکەمان کە نیومەتیرەیە ئەمە یەکسان بێ بەمە. با بزانین دەلتا سێتا دەرەکەین چەند ئەکا. دەلتا سێتا ئەکاتە دەلتا ئێس دابەشی چی؟ دابەشی ئاڕ. دەلتا سێتا یەکسان دەلتا ئێسەکەمان چەنێکە؟ پێنج مەتر. ئەی ئاڕەکەمان هەر چەنێکە هەر پێنج مەتر ئەوە ئەو بەیەکەوە ڕۆن لێرەوە دەلتا سێتا کاتە چەند ڕات ئەکاتە یەک ڕات کەواتە چ کاتێک ئەم دەلتا سێتایە پێ ئەوترێت چەقە گۆشە کاتێک پێ ئەوترێت چەقە گۆشە کە دووری کەوانەی کە دەلتا ئێسە یەکسان بێ بەنیوە تیرەکەمان کە ئاڕ ئەمە بە ڕادیان ئەکاتە یەک ڕاد ئەم دوانە یەکسانە بن ئەی بە پلە چەنێکە ئاگات نەمبی ئەمە بە وز لە وزاریە دوو سێ جار هاتۆتەوە هەمیشە یەک ڕاد ئەکاتە پەنجا و حەوت و پۆین چەند پلە پۆین سێ پلە کە دوای بە سەلماندنەی سەلمێنین کە چۆن یەک ڕاد ئەکاتە چەنێ ئەکاتە پەنجا و حەوت و پۆین سێ پلە ئەمە وزاریە دوو سێ ساڵ لە وزاری هاتووەتەوە بەو شێوازە ئاڵای یەک ڕاد ئەکاتە چەند پلە ئایا ئەکاتە سەد و هەشتا پلە یان نەوەد پلە یان سێ سەد و شەست پلە یان پەنجا و حەوت و پۆینت سێ هەمیشە ئەکاتە پەنجا و حەوت و پۆینت سێ واتە ئەم ئاڕ و ئەم دەلتا ئێسە لە یەک ڕادا یەکسانە بن ئەی لە چەند پلەیشا یەکسانە بن لە پەنجا و حەوت و پۆینت سێ پلە. ئەوەی ماومانە لە دەرسی یەکەممانە دۆزینەوەی گۆشە لادانە لە خولەکی تەواوە دین باسی چیەکەین باسی دۆزینەوەی گۆشە لادانەکەین بۆ خولێکی تەواو دۆزینەوەی گۆشە لادان گۆشە لادان بۆ خولێکی چی بۆ خولێکی تەواو بۆ خولێکی تەواو ئەگەر هاتوو ئەمە ڕێڕەوێکی بازنەیی بێت. ئاگات لێم بێ با بزانین چۆن گۆشە لادان بۆ خولێکی تاو ئەدۆزینەوە چونکە لە پرسیاری وزاریە هەندێ جار ئەڵێ ئەگەر پاسکیل سوارێک لە ڕێڕەوێکی بازنەییدا بجوڵێ هەموو ڕێڕەوەکە ببڕێ وادەم وتێتی هەموو ڕێڕەوەکە ئەوە خۆت ئەبێ بزانی گۆشە لادانەکەی چەنێکە چونکە خۆی پێت ناڵێ چەنێکە ئەگەر ئەتوەمە ڕێڕەوێکی بازنەیی بێت. ئەم ڕێڕەوە بازنەیە تەنێک دەسەکا بە جوڵە. ئەمە تەنێک دەستی کرد بە جوڵە. ئەم تەنە بۆ ئەوەی خولێکی تەواو بکات ئەها ئاگات لێم بێ هەموو چێوەی ڕێڕەوە بازنەیەکە ئەبڕێ واتە لە چ خاڵێکەوە دەست پێ بکات ئەگەڕێتەوە هەمان خاڵ واتە هەموو ڕێڕەوە بازنەیەکە ئەبڕێ لەبەرئەوەی هەموو ڕێڕەوەکە بازنەیەکە ئەبڕێ و ئەو دووریە کەوانەی کە لەسەر ڕێڕەو بازنەیەک ئەبڕێ خۆمان ڕەمزی چیمان بۆ دانا ڕەمزی دەلتا ئێس کەواتە لێرەیا دەلتا ئێس یەکسان ئەبێ بە چێوەی چی بە چێوەی بازنە چونکە تەنەکە هەموو چێوەکەی بڕیوە چێوەی بازنەش لە بیرکاری ئەخوێندوو تا کاتە دوو پای ئەڕ باش. دێین لێرەوە دەلتا سێتا دۆزینەوە، دەلتا سێتا وتمان ئەکاتە دەلتا ئێس دابەشی ئاڕ. دەلتا سێتا ئەها لەگەڵما با باسی گۆشە لادانەکەم بۆ خولێکی تەواو. دەلتا ئێسەکەمان ئەکاتە دوو پای ئاڕ ئەمە دوو پای ئەمە ئاڕ. لە ژێر کەرتەکەی چیمان ماوە؟ ئاڕمان هەیە. ئەم ئاڕە و ئەم ئاڕە بە یەکەوە کورتەبنەوە. کەواتە ئەوەی ئەمێنێتەوە. ئەوەی ئەمێنێتەوە دەلتا سێتا ئەکاتە چەن پای؟ ئەکاتە دوو پای ڕاد. ئەمە بۆ خولێکی چی؟ ئەمە بۆ خولێکی تەواو. ئەمە بۆ خولێکی تەواو. دێین با بزانین بۆ خولێکی تەواو دەلتا سێتا بە ڕادیەن دوو پای ئەی بە پلە چەنێکە؟ ئەی بە ڕیف چەنێکە؟ دواتر بۆ نیو خول و بۆ چارەگ و بۆ سێ چارەگیش باسیەکەین، کاتێک تەنەکە ئەجوڵێ. هەمیشە ئاگات لێم بێ ئەم دەربڕینانە لە وزاریا زۆر دێتەوە بۆی بە باشی بیزانی. هەمیشە دەلتا سێتا ئەگەر بە ڕادیەن حسابمان کرد بۆ خولێکی تەواو ئەکاتە دوو پای ڕات و یەکسانە. بە سێ سەد و شەست پلە، چونکە کاتێک تەنێک خولێکی تەواوەکە کوی گۆشەکانی ئەکاتە چەند پلە کاتە سێ سەد و شەست پلە و بە ڕیڤیش ئەکاتە یەک ڕیڤ ئەمە گۆشە لادانە بە هەر سێ یەکەکەی بۆ خولێکی چی بۆ خولێکی تەواو ئەگەر لە پرسیارە وتی تەنە جوڵاوەکەمان خولێکی تەواوی کردووە ئەوە ئەگەر بە ڕادیەن ویستت هەمیشە دوو پایە، ئەگەر بە پلە ویستت سێ سەد و شەست پلەیە، ئەگەر بە ڕیڤ ویستت واتە یەک ڕیڤە. باشە ئەگەر خولێکی تەواو بێت دوو پای بێ ئەی دێین بۆ نیو خولەی دۆزینەوە بۆ نیو خول واتە دەلتا سێتا ئەگەر لێرەو من وێنەی ئەمەت بۆ بکێشم یعنی ئەم تەنە لەم ڕێڕەوە بازنەیە ئاگات لێم بێ هەموو ڕێڕەوە بازنەیەەکەی بڕیوە بۆیە بە پلاکاتە سێسە و شەست و بە ڕادێنەکاتە دوو پای و بە خولی شەکاتە یەک خولواتە یەک ڕیف بەڵام بۆ نیو خول واتە نیوەی ڕێڕەوەکە ببڕێ. هەرچی دەلتا سێتایە خولەکی تەواو دووپایە ئەی نیو خول ئەکاتە چی؟ ئەکاتە پای ڕاد. وە سێ سەد و شەست ئەکاتە چەنی؟ ئەکاتە سەد و هەشتا پلە و ئەکاتە یەک لەسەر دووی چی؟ یەک لەسەر دووی ڕیز. ئەگەر لە پرسیارا وتی. تەنێک لە ڕێڕەوێکی بازنەییدا ئەجووڵێ، نیوەی ڕێڕەوەکە ئەبڕێ. ئەگەر وتی نیوەی ڕێڕەوەکە ئەبڕێ، دەلتا سێتاکەیت پێ ناڵێ. یەکسەر ئەبێ بزانی دەلتا سێتاکەی بە ڕادیەن پایە، بە پلە سەد و هەشتا یە، بە ڕیڤیش یەک لەسەر دوو ڕیڤ واتە نیو خول واتە نیو ڕیڤی بڕیوە، ئەمە بۆ نیو خول لە تێک نەچێ. ئەمە بۆ نیو خول واتا ئەم تەنە جوڵاوە لە ڕێڕەوە بازنە یەکەیە ئەها ئاگات لێم بێ ئەمن نیوەی بڕیوە ئەوەندەی بڕیوە باش ئەمە بۆ نیو خول خوێندکارانی ئازیز ئەگەر وتی چارەگی ڕێڕەوەکە ببڕێت چارەگ هەمیشە دەلتا سێتە بۆ چارەگ ئەمە نیوە ئەی چارەگ ئەکاتە چەنێ ئەکاتە یەک لەسەر دووی پا ڕات واکاتە نەوەت پلە و یەکسانە بە یەک لەسەر چواری ڕیف باش ئەگەر وتیت تەنێک لە ڕێڕەوێکی بازنەییدا بجوڵێ کە ئەمانە لە وزاری دێنەوە، وتی چارەگی ڕێڕەوەکە ئەبڕێت، ئەوا دەلتا سێتاکەی بە ڕادیەن ئەکاتە یەک لەسەر دوو، پای بە پلە ئەکاتە نەوەد، بە ڕیڤیش ئەکاتە یەک لەسەر چوار، ئەمە بۆ چارەگی خول. بۆ چارەگی خول، واتە ئەم تەنە جوڵاوە لەسەر ڕێڕەوە بازنەییەکەی چارەگێکی بڕیوە بەس ئەم بەشەی بڕیوە بەس ئەم بەشەی بڕیوە لە تێکنەچێ ئێستا دێین بۆ سێ چارەگ واتە چارەگێک لەگەڵ نیو بە نیو بەش بزانە کاتە سێ چارەگی ڕێڕەوەکە دەلتا سێتا بۆ سێ چارەک ئەکاتە سێ لەسەر دوو پای ڕاد واتە نیو لەگەڵ چارەک کۆبکەرەوە کاتە سێ چارەک پای لەگەڵ یەک لەسەر دوو پای ئەکاتە سێ لەسەر دوو پای ڕاد سەد و هەشتا لەگەڵ نەوەتا کۆبکەرەوە کاتە دوو سەد و حەفتا پلە ئەمیش ئەکاتە سێ لەسەر چواری ڕیف ئەمە ئەگەر تەنە جوڵاوەکە سێ چارەگی ڕێڕەوەکە ببڕێ لە کاتی جووڵەکەیدا. کەواتە ئەمە سێ چارەگی خول. سێ چارەگی خول واتە گەر بە وێنە بکێشین با بزانین چەندێکە، سێ چارەگی خول واتە نیوەی بڕیوە لەگەڵ ڕوبعێکی تری، ئەوا کاتە سێ چارەگ واتە لە چوار بەشە، چەند بەشی بڕیوە تەنەکە؟ سێ بەشی بڕیوە کەواتە بە کورتی ئەتوانین ئەمانە ئیسفادەی لێ بکەین لە شیکارکردنی پرسیارەکانمانە کە پێویستەکە ئەمانە بزانین ئەگەر وتی تەنە جوڵاوەکە هەموو ڕێڕەوەکەی بڕیوە ئەوە دەلتا سێتاکەمان ئەکاتە دوو پای بەڕادیان و بە پلاکاتە سێسە و شاست و بە ڕیڤەکاتە یەک ڕیف ئەگەر وتی نیو خولی بڕیوە بە پای پای بە ڕادێنەکە وە سە وەشتا بە پلە یەک لە سەر دووی ڕیڤ ئەگەر وتی چارەگی خول بە ڕادێنە کاتە یەک لە سەر دوو پای ڕاد بە پلا کاتە ڕاوات وە بە ڕیڤیشە کاتە یەک لە سەر چوار ئەگەر وتی سێ چارەگی خول ببڕێ سێ لە سەر دوو پای ڕادێنە وە دوو سە و حەفتایە وە سێ لە سەر چواری ڕیڤە کەواتە ئەمە خۆی لە پرسیارە پێت ناڵێ پێویستەکە بزانین ئەوەی ماومانە چۆنیەتی دیاریکردنی ئاڕاستەیە، چونکە کاتێک تەنەکان ئەخولێنەوە لە ڕێڕەوی بازنەیە یان بە ئاڕاستەی میلی کاژمێر ئەخولێنەوە یان بە پێچەوانەی میلی کاژمێر ئەخولێنەوە، کەواتە چۆنیەتی دیاریکردنی ئاڕاستە چۆنیەتی چی؟ چۆنیەتی دیاریکردنی ئاڕاستە. تەنەکان کاتێک ئەخولێنەوە یان بە ئاڕاستەی میلی کاشمێر ئەخولێنەوە یان بە پێچەوانەی میلی کاشمێر ئەخولێنەوە ئەگەر ئەمە کاتژمێرێک بێت با بین بزانین بە گوێرەی ئەم میلی چرکە ژمێرە ئاڕاستەکەی دیاری بکەین ئەگەر ئاو هابوو تەنەکە جوڵە ئەمە یعنی ئاڕاستەی چی ئەمە ئاڕاستەی میلی کاتژمێر بەڵام ئەگەر ئاوها بوو یەعنی پێچەوانەی میلی کاتژمێر باشە سەیری ئەمەکە سەیری ئەمەکە لە تێک نەچێ هەمیشە دەلتا سێتا لەگەڵ دەلتا ئێس سالب دەبن واتا خۆمان ئەیکەین بە سالب ئەگەر تەنەکە ئەگەر تەنەکە بە ئاڕاستەی ملی کاژمێر بجوڵێت بە ئاڕاستەی چی بجوڵێ ملی کاژمێر بجوڵێت بەڵام دەلتا سێتا و دەلتا ئێس موجەب دەبن ئەگەر چۆن بجوڵێ پێچەوانەی ملی کاتژمێر بجوڵێت کەواتە دێین بەم شێوە ئاڕاستە دیاری ئەکەین، ئەگەر تەنە جوڵاوەکەمان بە ئاڕاستەی میللی کاژمێر بوو، خۆمان دەلتا سێتا و دەلتا هێز ئەکەین بە سالب، ئەگەر بە پێچەوانەی میللی کاژمێر بوو ئەوە دەلتا سێتا و دەلتا هێز ئەکەین بە موجەب، بۆ ئەمە ئەکەین بە سالب؟ بۆ ئەوەی نیوە تیرە هەمیشە موجەب دەرچێ، چونکە قەت نابێ نیوە تیرە سالب دەرچێ. خوێندکاری ئازیز ئەمە وانەی یەکەم بوو لە بەشی یەکەمی فیزیای پۆلی دوانزە تا وانەی دووەم خوای گەورە یار و یاوەری هەمومان بێ بۆ ئومێدی سوودبینینی تەواو